Ah goeie, wolkom werom by de podcast Wrakselje mei it wurd en mei de wrâld. Wy sitte yn de tredde searje en dy giet oer ferbûn, seiningen en ferplichtings foar eltsenien. En de ôfrûne kear hawwe wy sjoen hoe't Paulus en Barnabas yn Lystra wienen om dêr it goede nijs te bringen. Mar de minsken yn Lystra wisten net fan de iene sûvereine God dy't ek harren makke hie en fersoarge hie. En doe't Paulus seach dat der in man siet te lústerjen dy't fan memmeskurte ôf al ferlamd wie, Mar dy't dochs tocht en hope dat er genêzen wurde koe, doe hat er him hiel makke, sadat er opsprong, hin en wer kuiere en wer better wie. En de minsken begrepen wol dat dit in bjusterbaarlik wûnder wie. Mar dit wie fansels net de bedoeling fan Paulus en Barnabas. Hja seagen yn it wûnder de krêft en de macht fan harren eigen god, Seus, en hja tochten dat Paulus en Barnabas de goaden wienen dy't yn minskefoarm nei harren ta kommen wienen. Dat de preesters fan de Seustempel dy kamen der oan om offers te bringen foar dizze goaden dy't by harren kommen wienen, En doe stoarmden Paulus en Barnabas de mannichte yn, mei te sizzen dat hja hjirmei moasten ophâlde, omdat hja it goede nijs fan de iene God fertelle woenen. En yn al dizze drokte en opskuor kamen der ek noch Joaden út oare plakken oan om oalje op it fjoer te smiten, sadat de healwize en oerstjoere mannichte Paulus stiennigje woenen, en hja tochten dat se dat ek dien hienen. Mar no, yn Handelingen it santjinde haadstik, komme wy yn Atene oan, wêr't Paulus ek it goede nijs bringe sil. En dit is no de twadde sendingsreis en dit kear giet er nei Europa, Masedoanië en Grikenlân. En foardat Paulus yn Atene kaam, wienen hy en syn mannen ek al yn ferskatene oare plakken west, Tessalonika en Berea, En yn beide plakken skriuwt dokter Lukas dat der minsken ta it leauwen kamen, it leauwen yn Jezus de Kristus. En ûnder harren wienen Joaden, mar ek Griken dy't de Joadske God oanbidden. En ûnder harren wienen ek ferskatene froulju dy't in hege stân hienen. En foaral ek yn Berea, want dokter Lukas skriuwt dat de minsken yn Berea yn 'e synagoge dêr mear edele minsken wienen. En dat betsjut liket it dat hja echt nei Paulus lústerje woenen, en dat hja him net te gau ôfskreauwen, mar ek dat hja net te gau Paulus en syn boadskip oannamen, mar dat hja thús alles neisykje woenen yn Tanach yn de Bibel fan harren tiid om te sjen oft wat Paulus sei wol kloppe mei wat dêr skreaun wie. En sadwaande sjogge wy dat yn Berea der gâns mear minsken ta it leauwen kamen yn 'e synagoge. Mar wy sjogge ek yn beide plakken, Tessalonika en Berea, dat der nei ferrin fan tiid Joaden komme dy't net sa edel binne en dy't net wol dat de minsken hearre nei it goede nijs fan Jezus de Kristus. En sadwaande moatte sy dêr fuort en moatte sy wer troch nei in oar plak. En sa is it ek dat somliken fan de disippelen, dy bringe Paulus dan feilich nei Athene, en dêr is er earst by himsels. En wy sille no nei twa dingen sjen yn Athene, earst sille wy sjen dat Paulus it goede nijs ferkûndigt Yn 'e synagoge oan Joaden en minsken dy't ta it geloof kaam wienen, mar ek op it merketerrein wêr't er de mannichte ta spriek dy't de iene God en wiere God net kenden en dat er dêr ek it bliede boadskip brocht.

De lju dy't Paulus fuortbrochten, gongen oan Atene ta mei him. Doe kamen se werom mei boadskip foar Silas en Timoteus, dat dy sa gau mooglik by him komme moasten. Wylst Paulus yn Atene op harren wachte, seach er mei argewaasje dat de stêd grôtfol mei ôfgodsbylden stie. Hy debattearre dan yn 'e synagoge mei de Joaden en de ferearders fan God, en ek alle dagen mei de lju dy't tafallich op 'e merke wienen. Dêr rekken ek guon fan de epikureeske en stoïske wiisgearen mei him yn petear. Guon seinen, Wat wol dy kletsmajoar eins beweare? Oaren, Hy skynt in propagandist foar frjemde goaden te wêzen, want hy ferkundige Jezus en de ferrizenis. Se namen him mei, brochten him nei de Areopagus en seinen, Soenen wy ris witte meie wat foar nije lear it is dêr't jo it oer hawwe, want jo fertelle ús dingen dy't ús frjemd taharkje. Dêrom wolle wy wolris witte wat dat betsjut. Want alle Atheners en ek de bûtenlanners dy't dêr wenje besteegje al har tiid dêroan om wat nijs te fertellen of te hearren. Op it ynternet fûn ik in frou dy hie in hiel ferhaal of in blog oer har fakânsje yn Yndia of de tiid dat se dêr wie. En dêr skreau se dit, se seit, Oeral wêr't jo sjogge, komme jo op elke strjittehoeke foarby in ôfgodoanbiddingsstasjon, dat is oprjochte foar de hindoe-oanhingers. No, my tinkt dat wat we hjoed-de-dei sjogge yn Yndia, dat dat ek it stêdsbyld wie dat Paulus fernaam yn de stêd Atene yn dy tiid, Oeral ôfgoaden, oeral alters en bylden foar allerhanne goaden. En der stiet dat Paulus syn geast wie prikkele, want hy koe der net oer, omdat hy de tsjinner wie fan de iene wiere God. En hjirre binne al dy ôfgoaden, dy't de minsken oanhingje en dêr't se foar libje wolle. En dêrom wol er ek tige graach it evangeelje dêr bringe. En wy sjogge dat hy dat docht yn 'e synagoge, foar de minsken dy't God eins al kenne, en ek oan 'e minsken dy't gjin idee hawwe fan de iene sûvereine God, dy't ek harren makke hat en ek harren ûnderhâldt. No, wy lêze net oer resultaten yn 'e synagoge dat minsken dêr ek ta Jezus Kristus kamen, ta it wiere leauwen, mar wy sjogge dochs al op 'e merke ûnder dizze wiisgearen dat der minsken binne dy't sizze, No, dit is tige nijsgjirrich, hjir wolle we wol wat mear fan witte. Mar dochs sjogge wy ek dat hja skeptysk binne. Ja, se tinke dat er mar in Swetser is en se tinke dat er eins frjemde goaden as de goaden fan 'e bûtenlanners by harren bringe wol. En se hawwe it oer goaden, want hja hawwe wol heard dat hy praat oer Jezus en Anastasis. No, anastasis, dat is it Grykske wurd foar weropstanning, en sadwaande tochten hja dat dit twa ferskate goaden wienen wêr't Paulus it oer hie. No, as wy sjogge hoefolle wiisgearen as filosofen der yn Atene wienen, dan liket dat sa't wy hjoed-de-dei sizze soenen dat der in grutte universiteit is mei in grutte en ferneamde departemint fan filosofy, en hja wolle allegear graach dêr mear oer leare en oer witte. En dat ferwûndert ús ek net as wy witte dat seis iuwen lyn Plato en Sokrates ek dêr yn Atene wienen en harren betinken hienen en dêroer praten mei de minsken fan it folk. Hokker minsken binne dat, dy Epikureeën en de Stoïsken? De Epikureeën eins binne ateïsten, hja leauwe net yn 'e realiteit fan ien God. En de Stoïske minsken, ja, dy hawwe in hiele protte goaden en geasten dy't alles te dwaan hawwe mei de natuer en dy't hja ek fine kin yn in mannichte fan libbene dingen en oarsaken. Sadwaande binne de stoïske filosofen ek sa'n bytsje sa's de hindoeïsten fan hjoed-de-dei. No binne der eins trije opfettings oer it godlike. En yn earste plak is der it ateïsme, en dit is ek fan de Grykske taal, a betsjut net, En teïsme dat hat as de kern hat dat theos yn Gryk en dat betsjut God. De ateïsten dan, bygelyks de epikuryske mannen, dy leauwe net dat der in God is en sadwaande is it ek sa dat hja tinke dat de minsken in tafallige produkt binne fan de evolúsje en dat de minsken eins gjin betsjutting of doel hawwe yn it libben. Hjoed-de-dei fine we it ateïsme yn it kommunisme en ek yn 'e natuerlike wittenskip wêr't mannen leauwe dat der gjin God wêze kin. Ja, dat is harren leauwen, want it bewiis dêrfoar hawwe hja net. En yn twadde plak dan wat ik al earder neamde it panteïsme. Yn it Gryksk betsjut pantos dat it oeral is. Sadwaande is de god dy't hja kenne is eins net in persoanlike god, mar is in godlike krêft dy't wy oeral fine. En dan is it ek sa dat de bisten as soms ek stiennen of beammen fereare wurde. En dan komme we by it teïsme, En dat fine we yn it joadendom, yn it kristendom en yn 'e islam. En hja leauwe allegearre dat der ien God is, dy't himsels iepenbiere hat oan 'e minsken, dy't de minsken makke hat mei in bedoeling en dy't harren in wet jûn hat, en dat oan 'e ein ek dat der in gerjocht is om te sjen oft de minsken mei him libje woenen as net. Sadwaande is it sa dat de minsken troch him makke binne en fersoarge binne en ek beskerme binne en dat de bedoeling is dat hja dizze God, dy't harren makker is, om dy ek te sykjen en te ferearen en te folgjen. Sadwaande is it wol dúdlik dat we hjir yn Atene te dwaan hawwe mei Paulus as in teïst dy't mannen oanspruts op it merketerrein dy't panteïsten en ateïsten wienen. En dan sjogge wy dat hja dochs wol nijsgjirrich binne en him meinimme wolle nei har gearkomste op 'e Areopagus as de hichte fan Mars, de god fan de oarloch, en dêr wolle hja nei him hearre. En dan skriuwt dokter Lukas dat dizze minsken dêr, alle wiisgearen en ek alle minsken dy't dêr binne, dy wolle eins neat leaver dwaan as hearre nei it lêste nijs en om dêr dan ek mei oaren oer te praten. En Lukas seit as it wiere, Sjoch, de minsken tochten dat Paulus in swetser wie, mar eins binne hja allegear swetsers, want se wolle neat leaver dan te hearren en te swetsen en te praten oer de dingen dy't se leard hawwe. Dat no komme wy op 'e Areopagus, en wat sil Paulus dizze minsken fertelle? Oer de ienige God, de soevereine God, dy't ek harren makke hat en foar harren soarge hat. Haadstik santjin wer, fers twaentweintich. En Paulus gong midden op 'e Areopagus stean en sei, Mannen fan Atene, as ik it goed sjoch, binne jimme oer alle boegen tige godstsjinstich. Want doe't ik troch de stêd kuiere en beseach wat jimme allegearre ferearje, haw ik ek in alter fûn dêr't op stie, Oan in ûnbekende god. No dan, wat jimme ferearje sûnder dat jimme it kenne, dat ferkundigje ik jimme. De God dy't de wrâld makke hat en alles wat dêryn is, Hy dy't Hear is fan himel en ierde, wennet net yn timpels dy't minskehânnen makke hawwe, en Hy wurdt ek net troch minskehânnen fersoarge, Krekt as soe er ek mar fan ien ding ferlet hawwe, hy jout ommers sels oan allegearre it libben, it sykheljen, ja, alle goede dingen. Hy hat út ien stamfaar alle naasjes opkomme litten om it hiele ierdopperflak te bewenjen. Hy hat de krekte tiden fan har bestean en de grinzen fan har wengebiet fêststeld, dat se God sykje soenen yn 'e hoop Him taastendewei te finen. Hy is ommers ek net fier fan elk fan úzes ôf. Want yn Him libje wy, bewege wy ús en besteane wy, lykas guon fan jimme dichters sein hawwe, want wy stamje fan Him ôf. As wy dan fan God ôfstamje, moatte wy ek net miene dat it godlike liket op goud, sulver of stien, of op wat in minske úttocht en makke hat. God wol dan no net mear tinke oan de tiden dat de lju fan neat wisten. Op dit stuit lit Er de minsken oproppe om har allegearre wêr dan ek te bekearen. Want hy hat in dei fêststeld dat er oer de hiele wrâld in rjochtfeardich oardiel sprekke litte sil troch in man dy't er dêrfoar oanwiisd hat. It bewiis dêrfan hat er oan alle minsken levere troch him út 'e dea ferrize te litten. Doe't se oer de ferrizenis fan deaden hearden, hienen guon de gek dermei, mar oaren seinen, Wy wolle jo der letter noch wolris oer hearre. Sa gong Paulus by harren wei. Mar der wienen inkelde manlju dy't har by him oansleaten en ta it leauwen kamen. Der wie Dionysius, de Areopagyt by, en ek in frou dy't Damaris hiet, en noch in pear oaren. Yn ferliking mei Lystra fine we hjir dochs wol in hast perfekte sitewaasje fan minsken dy't graach nei Paulus lústerje wolle om te begripen wat er seit en wat er harren te fertellen hat. En faaks is it ek sa dat de sitewaasje yn Lystra Paulus holpen hat om deroer nei te tinken en om in bettere presintaasje yninoar te setten. Hoe dan ek, yn 'e ynlieding makket er in tûke set dat er ferwiist nei harren eigen alters oan folle goaden. En dan seit er, En dochs wie der ek in alter oan in ûnbekinde, in. ûnneamde God. En dêr slút Paulus handich by oan, want hy seit, Jimme jouwe ta dat jimme net alles fan de goaden witte, dat je yn sekere sin ek noch agnostysk binne. En a yn 't Gryksk haw ik al sein betsjut net, en gnostysk komt fan gnosis, it Grykske wurd foar witten, as kennen. En sadwaande jouwe se ta dat hja dochs seker ien God net kenne. En Paulus seit, No, dêr slút ik moai by oan, want dat kin ik jimme fertelle, want ik bin in tsjinner fan dizze iene God. No, wat hat Paulus hjir dan fierders oer te sizzen? En hjirre wer slút er oan op wat sommiken fan harren seinen. dat er komt mei frjemde goaden. En Paulus seit, Nee, sa is it net. Want dit is gjin lokale God, dit is 'e God dy't alle minsken en alles, de hiele kosmos makke hat, de himel en 'e ierde en alles wat deryn en derop is. En sadwaande is it sa dat dit net in lokale God is, allinnich fan de Joaden, dit is de God fan alle minsken. Ja, it is sa dat dizze God fan ien man de hiele befolking fan de hiele ierde makke hat. Dat je matte begripe dat dizze God in tige grutte God is. Hy is transindint, hy is mear en better en oars dan ús minsken. En wy kinne him net yn alles begripe as befette. Hy is hiel oarsk as jimme Grykske goaden, want dy lykje mar in soad op 'e minsken. En eins is it sa dat jimme goaden troch minsken makke binne en skepen binne neffens it byld fan harren sels. Mar dizze God is ek dejinge dy't jimme makke hat en jimme fersoarge hat. En sadwaande moatte jimme ek wol begripe, dat as Hy alle minsken in plak jout om te wenjen, dat Hy sels gjin timpel noadich hat, dy't jimme foar Him meitsje moasten. En as hy sa tige grut is en yn feite jimme himelske heit is, dan moatte jim der ek mei ophâlde, om lytse popkes fan goud of sulver te meitsjen en dy te earjen, want dêryn meitsje jim him lyts en hawwe jim de gek mei him. Ja, der hawwe tieden west dat de folken dizze God net kenden, mar no wol God, dat is nei Pinksteren fansels, mar no wol God nei alle folken fan de ierde ta om it bliid boadskip te bringen fan it libben fan de iene God. De God dy't ek jimme makke hat en ek foar jimme soarge hat. En dêrom moatte jimme ek dizze God sykje om mei Him yn frede te libjen en yn leafde en tankberens. En dêrom moatte jimme ek de oare goaden en al dy ûnsin fuortdwaan. En dan warskôget Paulus ek oer in oardiel dat komt, Want God sil net altiten hjirre geduld mei hawwe. No't jimme dizze God kennen leard hawwe, moatte jimme dizze God ek sykje en eare en tankje. En as jim dat nea dwaan wolle en fêsthâlde oan jim eigen Grykske goaden, dan is der oan 'e ein in oardiel En God himsels hat syn tsjinner oanwiisd om de rjochter te wêzen yn dit gerjocht, en hy haw it ek bewiisd oan de minsken en sjen litten, mei him út de deaden op te wekken. Faaks wie Paulus net fan doel om dit te meitsjen as de ein fan syn petear. Mar de minsken kamen yn opstân en skreauwden it út en sei, Wat in ûnsin! Hjir wolle we net langer nei lústerje of kom noch mar ris in keartsje wer. No wolle wy noch wat konklúzjes ha mei achtergrûninformaasje en dan noch wat konklúzjes. Yn 't earste plak sjogge wy dat Paulus foardat hy mei it evangeelje kaam de saken goed ferkend hie. Hy hie kuiere yn 'e stêd om te sjen hoe't it der om en ta gong en wat de kultuer fan 'e minsken wie. En sadwaande wie er der ek kaam by it alter fan de ûnbekende god. Mar ek hie hy lêzen fan harren eigen dichters en filosofen en sadwaande koe er ek harren sitearje. En it wie benammen Epimenides dy't hy sitearde, want Epimenides is dejinge dy't skreaun hie dat wy as minsken libje en ús beweegje en ek hie er sein dat wy fan Gods geslacht binne, dat wy syn neiteam binne. En no is der ek noch it ferhaal yn de histoarje dat dizze Epimenides dat dy in kear útnûge wie, sa'n seis ieuwen ferlyn, doe't der in grutte epidemy wie yn de stêd fan Atene, en in hiele protte minsken fûnen de dea troch dizze epidemy. En doe hienen se alle goaden sa'n bytsje besocht om dy te bidden en te offerjen, mar it holp allegear neat. En doe hienen se Epimenides útnûge om te sjen oft der dan noch in oare god wie dy't se besykje koenen om de epidemy wei te nimmen. En Epimenides kaam doe nei Atene en dy hat doe in soartemint eksperimint holden en sadwaande reagearre dy god ek, toen hold de pleach op. En toe warde alles wer goed, en sadwaande moast dizze god eare wurde. Mar Epimenides en oare minsken koenen net in namme fan dizze god, en dêrom, faaks is it sa dat yn dy tiid der alters boud waarden ta dizze ûnbekende god. It is sa dat Don Richardson, in baptistyske sindeling, dy hat der in boek oer skreaun en dêr skriuwt er yn dat God dit brûkt hat om fan te foaren de minsken foar te bereidzjen yn harren tinken dat der dochs in oare, gruttere God wie, dêr't hja letter noch fan hearre soenen. en sa it paad ree makke foar Paulus en it bliede boadskip. En it falt ek op dat yn tsjinstelling fan tsjintwurdige evangelisaasjemetoades, dat Paulus oan de ein ek wize wol op in oardiel en dat er de minsken warskôget dat as hja net nei him hearre wolle en net it goede nijs oannimme wolle, dat der in grutte ferflokking op hun komme sil. Dat faaks moatte wy dêr ris goed oer neitinke wat wy dogge en oft dat wol goed is neffens it Wurd fan God. En yn tredde plak falt op dat as Paulus sei dat de God dy't hy ferkûndigt, dat Hy de God is dy't alles makke hat, de hiele kosmos en alles deryn, Dat de minsken dan net frjemd fan opsjogge of protestearje, mar as hy seit dat dizze God syn tsjinner oanwizen hat en út de dea ferrize litten, dan sizze de minsken, Dat kin dochs net. En hjoed-de-dei haw ik fernaam, sjogge wy dit faaks ek by minsken dy't tige fan de wittenskip hâlde en dan betinke dat as der in God is, en dat wolle hja, sizze se, wol annimme, Mar dan moat dizze God him hâlde oan syn eigen wetten dy't er yn 'e natuer lein hat, en dan mei der en kin der dochs net ien út 'e dea ferrize. Sadwaande wolle hja in lytse god, dy't hja begripe kinne yn alles en dy't him ek hâlde moat oan 'e wetten dy't er sels makke hat. No, dat kin dochs net. Want ús God is in grutte God, en Hy is net allinne ús God, Hy is de God fan alle minsken, en je moatte dat sjen en oannimme en dêrnei libje. Noch in pear konklúzjes oan 'e ein. Yn 't earste plak is dit in goed foarbyld om te sjen hoe't it âldste ferbûn dat God makke hat mei alle minsken, hjir wer nei foaren komt As wy yn dy sending minsken tasprekke dy't de iene wiere God net kenne. En Paulus lit sjen dat er wer werom slacht op it âldste ferbûn en seit, Yn sekere sin binne jimme ek de bern fan Heit de God, de God dy't alles makke hat, dy't jimme it libben jûn hat en it sykheljen en alle oare goede dingen, En dêrom moatte jimme dizze God ek sykje, om yn tankberens mei Him te libjen. En no is it sa dat de âlde tsjerke hat altiten sjoen nei Jezus oan it krús, dy't dêryn de sûnde fuortnaam hat en de skuld fan de wrâld weinaam hat foar eltsenien dy't Him folget en yn Him leaut en mei Him libje wol. Mar de âlde tsjerke sei ek altiten, Wy binne de tsjerke fan de ferriezene, want Jezus libbet en dat is ús hope. En dat is de kerl fan ús leauwen, want at Jezus net ferriezen wie út de dea, dan is ús leauwen om 'e nocht. En dan is it ek sa dat wy as syn folglingen, as wy as syn dissipels Ek mei him krusige binne. Krusige binne oan 'e sûnde en oan 'e sûndige ferlangens, en dat wy ek no troch Hillige Geast dy't yn ús libbet, God eare wolle en Him tsjinje wolle en foar oare saken libje wolle dan foar ússels en foar wat wy Graach sels woenen, want ús tinken is feroare troch Hillige Geast en no is it sa dat wat wy eins echt wolle is om foar Jezus te libjen en foar Him te wurkjen. Sa't Paulus it ek seit, doe't hy seach wat Jezus foar him dien hie, doe sei er, Ik wol Jezus syn slaaf wêze, ik bin syn tsjinner en der is neat Mear en better foar my te dwaan dan dizze Jezus te tsjinjen en Him bekend te meitsjen oan eltsenien. No hawwe wy it hân oer it âldste ferbûn dat God makke mei alle minsken, en no sjogge we dat Paulus en de sindelingen en de tsjerke dit tapasse foar alle minsken yn de hiele wrâld nei Pinkster ta. Mar wy hawwe net in protte sein oer it ferbûn wat no it âlde ferbûn hjit, dat God makke hat mei Abraham en mei Mozes en mei it folk Israel. En hoe sit dat no, wat betsjut dat dan, dat ferbûn, en hoe leit it yn ferbân mei it nije ferbûn dat wy no yn Jezus Kristus hawwe meie? En dêr wolle we it ankom kear oer ha, Dat ik soe hoopje dat ik jimme dan wer sjoch en dat we dêr dan oer prate kinne. Oant sjen en mei God jimme ek segenje en brûke foar syn tsjinst. Amen.